Wi am drial fynd trwy cwpl o syniadau sy gyda ni fel adran o ran cynnwys rhifedd yn y Gymraeg. Yym, dwy flynedd yn ôl pan gyhoeddwyd y Llywodraeth eu bwriad nhw i, i gyflwyno'r fframwaith rhifedd a llythrennedd, oedd yn rhywbeth eitha amlwg i ni fel athrawon iaith, um, oedd yn peri pryder i, i bob un ohono ni, sut allan ni fel adran sy'n ffocysu ar Gostwng ieithyddol a a'r iaith yn benodol, sut allen ni ddefnyddio rifedd yn ein gwersi ni, gan gan gwybod oedd y y fframwaith yn mynd i fod yn statudol o eleni. Felly, a a i fynd trwy y cwpl o syniadau o ran beth yw'r fframwaith yn gyntaf, a a mae'n cymryd lle lle na roi rhifau cyfathrebu yn y fframwaith sgiliau. Fi'n credu bod ni gyd wedi bod yn ymwybodol o yr angen i wella sgiliau rife- rifedd disgyblion, a oedd y fframwaith sgiliau yn ymgais i wneud hynny, ond yn anstytudol. Erbyn hyn mae fframwaith yn cymryd lle hynny. Mae'n rhoi disgwyliadau blynyddol ar gyfer dysgwyr 5 i 14 oed, a mae hynny yn glir iawn yn y fframwaith. Mae yna disgwyl bod disgyblion yn gallu gwneud gwahanol gweithdrefnau rhyfeddol ar bob gwahanol adeg yn y flwyddyn ac yn y cyfnod rhyfeddol 2 a 3 yn ogystal â'r cyfnod sylfaen. Ond mae fframwaith wedyn, fel popeth arall sydd gen i ar y funud, yn ceisio codi'r her o ran disgwyliadau ar gyfer bob blwyddyn, ar diwedd pob blwyddyn, ac yn cynnwys pob, pob dysgwr yn y, yn y broses. Mae'r cyngor i gyd um, a, a'r fframwaith a'r adnoddau i gyd ar gael drwy wefan Dysgu Cymru, um, yn ogystal â pecyn cynorthwyo um, i athrawon. Mae Fframwaith ei hun, os chi heb weld e, yn eitha gymhleth ac mae'n cynnwys... mae, mae nifer o wahanol pwyntiau, ond mae rhain i fod yn, yn, yn pethau sy'n cael ei, ei, ei ddysgu dros y cwricwlwm cyfan. Felly, pan welwn ni hwn yn gyntaf, gatho ni gyd panic sy'n meddwl bod rhaid ni gynnwys pob un o'r elfennau hyn yn y gwersi, ond does dim. Mae yna, mae yna disgwyl bod um, map cwricwlwm ym mhob ysgol lle mae pob agwedd, mae rhaid i bob agwedd gael eu targedu ond ar draws y cwricwlwm. Felly, yn amlwg, mae pynciau fel mathemateg a gwyddoniaeth yn mynd i cyfro llawer mwy nag 'yn ni'n gallu wneud fel athrawon iaith. Ac eto i gyd, mae disgwyl, yn ôl y Llywodraeth ac Estyn a phawb arall sy'n arsylwi arnon ni, ein bod ni yn gwella sgiliau rhifedd cwricwlwm ar dra-, er, gwella sgiliau rhyfeddol disgyblion ar draws y cwricwlwm, felly mae rhaid ni targedu a cefnogi gwahanol elfennau sy'n yn ei gallu. So mae, mae um, pedwar gwahanol llinyn i'r uh, fframwaith rifedd, sef datblygu am resymau rifeddol, uh, defnyddio sgiliau rhif, da, defnyddio sgiliau mesur a sgiliau data. A i, yn, yn gryno, mae'r fframwaith yn, yn ceisio cyflwyno'r ymagweddau cydlynol ar draws y cwricwlwm. A mae'n ma ma blwmp ac yn blaen yn y fframwaith bod pob un, bod gan bob athro cyfrifoldeb tuag at ddysgu a, a gwella sgiliau rhifedd. A, a mae'n ceisio rhoi cyfle wedyn i ddysgwyr gymhwyso llythrennedd a rhifedd, felly mae'r ddoi uh, yn amlwg yn y fframwaith. ar draws y cwricwlwm cyfan. Yn amlwg, fel athrawon iaith, y ni'n gobeithio yn weddol gymwys i ddysgu llythrennedd, a ni'n targedu, os edrychwch chi ar y fframwaith yna, ni'n targedu bron pob, pob peth, ond rhifedd yw'r peth um, sy, sy'n peri pryder fel, fel y grymus i. So, dilyniant i bob dysgwr yw'r yw nod y fframwaith i bob pwrpas. Mae yna ddilyniant yn fynd o'r cyfnod sylfaen hyd at ddiwedd cyfnod allweddol tri, ac mae'n amlinellu'r hyn a ddisgwylir yn glir. Felly, fel wedes i, mae yna bwyntiau weddol amlwg beth ddylai disgyblion ym Mlwyddyn Saith allu gyflawni, a wedyn yr un peth ym Mlwyddyn Wyth a Blwyddyn Naw. A mae'r dilyniant wedyn yn rhan annatod o gymhlethdod cynyddol y broblem, sef ffordd eitha gymhleth o weu bod disgwyl i blant wneud cynnydd ym mhob blwyddyn fel maen nhw'n mynd trwy'r cyfnod. Um, a mae hyn yn arbennig o wir yn achos cyfnod allweddol tri, achos bydd gan y disgyblion ymwybyddiaeth o sawl gwahanol gweithdrefn rifyddol. Felly mae ma nhw'n gwybod sawl ffordd o wneud yr un peth a mae'n ma gyfrifoldeb arno ni i geisio hybu, hybu y, y talent yn y lai a'r sgiliau i, i edrych ar bethau mewn, o sefyllfa a cyd-destunau gwahanol. Felly, fynd nôl at y fframwaith sgiliau, efallai oedd nifer ohonon ni yn targedu yr amser fel un o'r pynciau lle mae'n amlwg i ni fel athrawon ail iaith yn taro y sgiliau rhyfedd yma. Ond yn ôl y fframwaith newydd, mae rhein yn sgiliau y ddylai disgyblion gyrraedd ni yn medru eu cyflawni. Blwyddyn pump, efallai yw'r peth fwyaf amlwg i ni'n ei wneud yw darllen a defnyddio clociau analog, Dyn ni'n neud hynny yn yn ei hail iaith, felly mae yna her ychwanegol, ond yn ôl y fframwaith rhyfedd, sgiliau blwyddyn pump a a blwyddyn chwech yw reina. Felly, oedd raid ango- angen o- e, si- feddwl am syniadau sut allen ni wneud yr un sgiliau wedyn e, ym mlwyddyn saith. Oes modd i ni ail-ymweld â â'r sgiliau a a gwneud unrhyw gynnydd gyda'r plant Hynny achos mae'n siŵr byddwch chi, fel, fel, fel ni, yn gweld bod disgyblion dal i gyrraedd neu ym mlwyddyn saith heb allu darllen cloc a, a darllen cloc analog ac yn y blaen. Felly, um, bys i'n siarad gyda cydlynydd rifedd uh, yng Nghaerdydd a, yn codi'r un cwestiwn a wedodd hi o ran um, addysgu ac adolygu sgiliau, Ond bod e bod yn amlwg i ddisgyblion bod nhw yn gwella sgiliau, adolygu sgiliau yym rhifedd, mae hynny'n mae hynny'n iawn. Felly beth beth wy'n dueddol wneud wedyn yw yw tynnu sylw at y ffaith reit, chi yn a- adolygu nawr sgiliau rhifedd, ond sgiliau ddysgoch chi ym mlwyddyn pump neu flwyddyn chwech. Felly, ond bod chi'n tynnu sylw at y ffaith, mae Estyn yn fodlon ar y ffaith bod chi'n adolygu a a bod y plant wedyn yn yn fodlon ar y ffaith bod nhw yn gwneud cynnydd ond a jyst atgoffa hi'n un o'r sgiliau rhyfedd a gweld nhw mewn cyd-destun gwahanol. A dyna, dyna prif bwrpas y, y fframwaith. Wy'n credu bod nhw'n gweld um, pwrpas a defnydd sgiliau rhyfedd o sawl gwahanol cyd-destun. A fel yna, chi'n mynd trwy fe wedyn. Um, I godi'r her uh, eto, um, allwch chi gyda, gyda amser roi rhyw symiau, ond dydy symiau ddim yn rhywbeth sy'n cael ei amlinellu mor syml â hynny yn y fframwaith. Er enghraifft, chi'n ffili gweud, o, mewn awr faint o gloch fydd hi. Dyw hynny ddim rili'n really cyflawni unrhyw beth o ran y fframwaith, ond bod chi'n gosod e mewn cyd-destun gwahanol a gweud, um, mae dwy awr o wersi, uh, faint o gloch fydd amser cinio. Felly mae'r mae'r broblem ychydig fwy gymhleth na faint o glwc fydd i mewn awr, hanner awr. Mae rhaid bod yna, bod yna gymhlethdod yn y broses yn ogystal â, â, â symiau syml. Iawn. Um, so Mae'r mae fframwaith fel awgrymus i yn canolbwyntio ar ddysgwyr yn caffael a cymhwyso sgiliau ar draws y cwricwlwm. gan ddefnyddio'r sgiliau mewn sefyllfaoedd realistig, tasgau realistig sy'n briodol i'w cyfnod datblygiad. Felly, mae yna eto, mae'n mae'n tynnu sylw drwy'r drwy'r drwy'r ddogfen i gyd at y ffaith bod disgwyl i ddisgyblion gyflawni gwahanol pethau ar gwahanol um, adegau yn ystod uh, y cyfnod, cyfnod allweddol tri, er enghraifft. Y prif peth i ni'n dueddol o ddefnyddio, a wi'n credu y prif beth sy'n ffito gyda Cymraeg fel ail iaith, yw y busnes o defnyddio sgiliau data, sef llinyn pedwar yn y fframwaith. Yym, mae rhywbeth gobeithio bod chi'n gallu adnabod a gweud, o, dyn ni'n neud hynny, ond y ffaith bod ni'n neud e mewn, mewn modd fwy ffurfiol, yy, yn fodloni y fframwaith ac wedyn ar ol arolygwyr, ac yn rhoi y cyfle gore i i'r disgyblion. Felly, um, na i edrych y flwyddyn saith yn gyntaf, um, a mae mater o, o um, defnyddio sgiliau data, pethau dyn ni, dyn ni gwneud yn aml heb falle sylwi um, y, y ochr rifyddol sydd iddyn nhw. Felly, creu arolwg syml, mynd o gwmpas y dosbarth, holi eich ffrindiau beth wyt ti'n hoffi, ble wyt ti'n byw, beth, beth yw lliw dy wall, beth bynnag yw e, mae hynny'n yn, yn cael ei gyfnodi fel sgil rifedd. Defnyddio sgiliau dater, Casglu a llunio arolwg syml drwy lunio'r holiadur yma. Yym, hefyd, yy, llunio ystod eang o graffiau a deiagramau i gyflwyno'r data. Yym, mae hynny'n dasg y waith cartref eitha addas, yym, gofyn i'r plant fynd rownd y dosbarth, holi a barbynog, bar, barbynog uh, pwnc i chi wneud, a wedyn gofyn iddyn nhw greu graff fel gwaith cartref i brofi bod nhw wedi siarad gyda digon o bobl, defnyddio digon o sgiliau iaith, a wedyn mae, mae cyfle eitha rwydd i chi marcio wedyn, bod, o, oh, mae hwn wedi siarad gyda deg o berson, saith o bobl achos nhw'n gweld e, o'i chi'n gweld e, sori, mewn graff. Um, a wedyn dehongli diagramau a graffiau yn rhywbeth wy'n hoff o wneud fel starter i'r gwersi. Um, o ran, mae'n ddangos enghraifft nawr. Um, gyda Blwyddyn wyth, er enghraifft, un topig gwyliau, a wi'n gofyn i'r plant fynd draw neu wi'n holi cwestiynau fi hunan a wedyn mae graff yma a bydd ar gael i chi trwy'r powerpoint. Um, so, o, falle bydd angen newid yr allwedd, ond mae jyst modd clicio gyda pa bynnag faint o bobl sy'n mynd i fod yn y gwlad. Mae hynny'n creu y graff ar y cyd, so chi'n asesu faint o blant sydd yn yn cyfrannu yn y dosbarth, allwch chi fynd am pawb, mae'n cymryd tipyn o amser. Um, neu ffordd gyflymach na o wneud wedyn yw i roi graff uh, i fyny ag beth yw hoff bwnc Pretty Manic. A wedyn mae, mae plant yn gallu dehongli i'r graff wedyn, a sef sgil arall a adnabyddir yn y fframwaith. So, gobeithio bod y plan wedi mathemateg, o pam, sut ych chi'n gwybod hynny? Uh, oh, I've, I've read the graph, well, pam, a gofyn, gofyn am i'r plant dehongli yw, yw yn, yn bodloni y fframwaith. A mae hynny'n rhywbeth eitha roedd ar dechrau gwers, starter, yng nghanol wers, um, yn ystod tasg, hyd yn oed ar dasg daflen waith, uh, neu mewn orholiad. Yym, a wedyn symud lan i blwyddyn wyth a naw. Yr un sgiliau data yw rhein, yr un llun, llun un yn y fframwaith, ond gobeithio bod chi'n gweld y ffordd mae 'na datblygiad. So, um, dehongliad o gamgraffiau a defnyddio offer dullia, dulliau mathemategol priodol i luniadu yn fanwl gywir. Felly mae'n ma fwy gymleth nawr bod nhw'n creu graff, creu tabl. Mae rai bod nhw'n fanwl gywir erbyn blwyddyn naw. Felly mae yna, mae yna y, y, y cynnydd trwy'r trwy fframwaith yn amlwg wrth ddarllen ac ystyried y gwahanol llinynnau yn fanol. Um, wedyn, dehongli diagramau a graffiau, cymharu setiau data, allwch chi gael dwy graff wedyn, beth yw hoff bwnc hwn a llall, a beth yw hoff bwnc cyfres o, o bobl, a beth yw'r pynciau mwyaf poblogaidd, Pethau fel yna yn gofyn i plant dehongli diagramau a graffiau fel mae disgwyl iddyn nhw wneud um, tu allan yn, yn y bywyd, bywyd go iawn falle. A wy'n credu dyna yw'r pwrpas o fframwaith, bod sgiliau rhifedd yn rhywbeth sy'n sy aros gyda disgyblion um, ar hyd e-, eu bywyd, really, ar ôl gadael ni yn yr ysgol. So eto nawr gyda blwyddyn naw, rhywbeth allen ni wneud um, yw i defnyddio offer y dulliau mathemategol i liniadu yn fanol gywir, gofyn um, papur graff, mae'r adran fathemateg yn amlwg yn gefnogol iawn tuag at ni fel athrawon a pob pawb arall ar y cwricwlwm uh, yn defnyddio y sgiliau rifedd. So mae'r ddoe o'n i, o'n i wedi um, trefnu bod fi'n mynd draw'r maths just yr awr cyn o'n i fod dysgu wers arall a gofyn am papur graff. A mae'r fodlon wneud hynny yn eill wrth gwrs Dylech chi drefnu flaen llaw. Ond mae yna pethau fel yna yn, yn, lliniad, yn cyfeirio nôl at y lliniadu yn fanwl gywir. Um, wedyn, tasg ymestyn efallai yw gofyn y dehongli siart cylch ei ffrind. So gofyn iddyn nhw greu un ei hunain, tasg ymestyn wedyn, o allwch chi ddehongli a, a sgrifennu brawddeg neu uh, dod ati a, a dehongli graff rhywun arall neu siart cylch rhywun arall. A mae hynny wrth gwrs yn gofyn am uh, y lliniad yn fanwl gywir gyda'r offer mathemategol priodol. Yym, rhywbeth wedyn yym, i trial ailgysylltu hyn i gyd yn ôl gyda ni fel athrawon iaith yym, yw i, i wneud rhywbeth tas, ta, o ran tas ddarllen. Um, rhywbeth wedi treialu gyda blwyddyn 9 a blwyddyn 10 um, hyd yn oed yw, uh, yw creu graff i ddangos um, trwy ddarllen paragraff. Gofyn i'r plant beth sy'n addys i roi ar yr axis A oedd y, oedd y paragraff oedd gyda fi sôn am trefn ddyddiol rhywun yn, yn ystod y, y dydd yn yr ysgol. So penderfynodd y, y disgyblion gyda chydig o help ac arweinyddiaeth i, i drefnu bod mae'r ystod yma yn addas at beth dibynion y, y pwnc really, a, a y testyn. Um, sut oedd y person yma teimlo'n ystod y dydd, wedyn amser yn mynd ar, ar gweilod. So, o'n nhw'n plotio wedyn pa bynnag gweithgareddau oedd hwn yn wneud yn ystod y dydd. So, yn gwasanaeth roeddwn i'n hapus yn gwasanaeth beth bynnag rydw i'n dwlu ar siarad gyda ffrindiau, amser cinio, pethau fel yna. Maen nhw'n gorfod plotio sut oedd y person yn teimlo yn ystod y dydd. Allwch chi wneud e, wi'n credu bod e'n haws efallai wneud e ffordd arall rownd a gofyn iddyn nhw ysgrifennu paragraff sy'n egluro y wybodaeth ar y graff. So, eto maen nhw'n dehongli y gwybodaeth ac yn cyflawni gwaith Yn ni'n trial hybu ganddyn nhw yw ysgrifennu um, yn estynedig. Um, yeah, na ni. Um, felly, yn fras, mae yna does dim rhaid cyfro pob dim yn y fframwaith, ond mae yna yn sicr elfennau uh, i ni'n gallu, ond rhaid bod uh, Unwaith i ni talu sylw at y gwahanol agweddau yna, bod yn amlwg i'r disgyblion ac yn amlwg i unrhyw un arall sy'n darllen gwaith y disgyblion, um, so dwi'n tueddol o, o gofyn yw dynnu sylw at y dynnu sylw at y ffaith bod nhw'n defnyddio sgiliau rhifedd yn y llyfrau, felly os oes rhywun darllen y llyfrau, bod modd gweld y disgyblion yn ymwybodol o beth maen nhw'n wneud, a mae'n dod â'r holl broses ynghyd. Dylai fod cwricwlwm map fel wedi ti yn eich ysgolion chi, a